Abana abasaenchu ngogocha tokwane abasae ntuke yane ndoche yabere nene kabisa. Amakongo aria akong'ire no ere konya gotiringa emechie eye nigo agoisiko abwo lakini abana abakenchu tokwane. Rero totete gokwanera igoro yogo prune obogima bwabo. Baria mokombwatia ase page yane mwaroche igoro, nimbwate omogondo, nsimegete chinyanya, nsimegete mint, nsimegete chinsaga, chi- ekabichi, chinyanya, okra, mbwate ebinto ebinge sana. So igoro ekero nare korema, nka- nkarengereria sana igoro ya elesson eye ntagete gokwanera rero, igoro ya ogoprune chinyanya abanto baria mwasimekire chinyanya gose abanto baria mogokora obokorema, Ekero ogo prune, pruning, iga eminetwe gochia korigereria enyanya ere engiya kabisa, chi branches chire chinetwe kabisa lakini gwachirusia ororo, nari enyanya eranyore chinguru ekore ki? esoki mo. Omanyete chinyanya nchire ore chiko chikoibora rimo chiatiga, echi ndire chikonya koibora echi chikonya koibora. Chiria chikonya koibora igo oprune, pruning ng'a eminetwe ng'a orarusie, oruse ruse rusie, eh ochere. Aya, Alafu egento eke gekorokwa emint, egento eke gekorokwa emint ekero gwakebekire ekero gwasimekire, egekoranda ake ngerisa, korusia emint goika ogende ochie korusia emeria. Bono mogondo kwane emint eye eamete igoro ekero nare konyerema nyerusie, nkaigwa bororo sana, obororo in fact okoigwa obororo gotogora endagera oroche ng'a endagera eye nengima. Buna okorache enyanya komaete ng'a enyanya eye nkonyenacha iga. emete eye obororo, pruning. So, onye gotagete ochake obogima bwao otocha koba omonto oria oriria ogokugeta anda ore omonto ore full of regrets. Abanto abange bakonya ko regret ng'a anga namotigete, ng'a anga narwete enyuoma eye, anga nakorete gento gete, anga nakorete gento gete. Yaani okonyora omonto akonya goiting' onye nti- nserie omokungu oyo, onye ntige omosacha oyo,

Because motageti go prune bogima bwaino, mo change amachuma naro amenyete emeremo. Mbatageti gotiga emeremo, they are workaholics, bakeye chinsa babere nabana. Amasase naro amenyete emeremo, tatageti gotiga emeremo, chi double, achare abere nabana. Amasase nare atabwati chinsa chi'omogaka oye arosete rioka ere, ere gagosabwa gosanga tabwati chinsa chi'ogosanga. Moigwete bono amachumba ande igo naborire ng'a tiga tosange rende nabareri, omokungu gakabe obeire engabi, bono tiga tosange nabareri. Okonyora risase rirori rire ribwate ehabit eye okonya korosa rioka, rero kera rituko rirori rirosete. Rituko ndiyo risase rianya gocha nyomba buya igori ri'esibe biaye igo ribe tayari gosanga nomogaka oye. Ee, ere bono kera ensaga arosete abwate chi excuse rioka, chi excuse rioka. Bad habits eh? Omonto agocha kogokania ng'a ng'aki nyarebe mbobe ogocha. Nyarebe mbo bogocha chitabia echi ne chimbe, nyarebe yaya gaki tiga koenda iga mbo bokoenda, chitabia gete ogoteba ng'a prune nario enyanya erache buya, gose iya, onye no onye ne mint yamerire kera ase, emint eyio yamerete mpaka ekaba orosana. Emboga nabo ekomera mpaka obe orosana, omanyete emboga nkoria ore. Lakini chitabia chinde chigwenerete chibe uprooted. Yea, chibe uprooted, okonyora omosubati abwate chitabi chimbe sana achaete abaibori, eh? Chinsa chiogochanga chiogosanga Baba Jack nchiyo, eh? Mbokiete buya lakini bono eh, eh, Baba Jack ndete gokwanera igoro ya pruning. Twensi pi ntobwate chitabi togwenerete go prune chire chimbe. Amasase kori na amachuma, that has to be pruned. Amachuma konya goaka abasubati,

Uproot, togora pi, togora etogore korwa abwo ogende ochake obogima bonde oboao. Every day we make choices, omanyete ngocha iga iga nanye gokwana mo abanto bande barora ng'a negosoria, lakini chinyomba chiabunekire, abanto bande mobwate chitabi chimbe sana. Iroka chikorera echi chiboire fifties, chikorera echi chiboire sixties. Basareirie abana babo chinyomba aba abang'ina aba baruete Kenya, bagacha komenya na abana babo nyomba igaa. Omong'ina abekererete mokamomura, omomura ngochitia are, omomura nemeremo amenyete, omo mobekererete mokamomura momoaeti ibaga nonye ne risinini. abasubati barwarire, abasubati bachakire konywa amariogo a blood pressure, abang'ina aba inki barwerete Kenya bagocha bacha komenyamwa abana babo, bagosareria abana babo obogima, amasase ki- m- tobasa gwancha nyokobiara akobeke down, tobasa gwancha omosacha ogo akobeke down, prune these people, onye bakorora bakwengeire bagokwengera pi, uproot them, karwa oimokie ebinto biago, tobasa kobera in abuse okwe ne chistress na nyokobiara. Abang'ina aba nainwe mwarwete Kenya gaki koranche, mwasareirie abana baino chinyomba koranche. Imokia ebinto biaino, tebia abana babe agachire nonye ne chinyomba, moru chinyomba chi'abana, mwasareirie abana chinyomba bobe sana. Prune this, prune this behavior. Inki abang'ina aba mogokora iga iga? Twabaagacheire chinyomba. Eh, twabasomeirie abande twabasomeirie abana. Eh, abande baino twaba twa nintu togosomia abana babasubati bamino abaibori twabakoreire kere egento inki mokorigi chinyomba chiaito mono mwachire gotosareria chinyomba chiaito inki bono mogochera motorosi miserable nonye ogosanga abande chisimi chiacha korwa Kenya abang'ina aba bacha gotura omosacha ng'a John eh esimi esimi eye Riria omomura oyo okorire chidabo, omosubati okorire chidabo, rituko riria are off bono agwenerete gosanga na mokaye abarigererie ng'a ng'aki enyomba ere, na ring'ina akonya komotura riria bono basoire iga gosanga nonye namang'ana nonye namang'ana abo are nyomba, nyokobiara noe ararie ng'a ng'a ng'a John, ng'a esimi eye kwana ng'a Nyaunde esimi yachire koruka, yaani abang'ina basarire chinyomba iga iga America, prune bad friends. Prune bad habits, onye namarwa prune, onye gekoba worse uproot it. Chinyomba chiasarekire, you young people we are telling you buna abanto abanene, we are telling you that it is not going to be easy for you in the future. Egento abanto abange batarigereretie, mbarigereretie abana babo. Abana bakwoiboire ng'aki abana bagocha koba. Abanto bande mbamaeti boundaries. Abanto bande mbamanyeti ng'a bono rero tinkwenda mwanyarebe. Okonyora ekamati yaye gocha mama omino ng'i ng'i nyokobiara noamenyete naye. Eh abaiseke baye bamanya gocha mwaoriri bono otaete kwabusia enyomba bacha baikaransa aria gwa bono omanya kogotebia ng'a ga gaki Penina rugera abageni. Eyio ne kamachi yaire iga iga Amerika. Nimanyete ng'a moreri tobwati. Mbamanyete ng'a mambi nemeremo. Mbamanyete nkwende ore emeremo botuko. Ng'a twacha toche gokwani mama. Baminto gaki. Amase ase namachuma. Bono inki twatagorera chinyomba iga abana aba baito aba Amerika abande toiborerete chinse chia isiko. Bande isiko izi mbakare koiborerwa risabu. Oroche tore emetandao ense engima. Inki mogosareria chinyomba ebinto ebisinini ebisinini ebisinini because ntotaeti go prune chibehavior chiaino.

emenge, naende egere emenge abang'ina aba baiboire na abagaaka baiboire in their fifties and sixties batabwati bwanchani ase chikamati chika aba bakabamura. Abande mbabwati bwanchani ase abana babo. Onye gwanchete momura ogo, imokia ebinto biao genda bwoo obere ororo. Onye kwaoboire abarogi, ntobwate chinyomba Nairobi iga aria, togokokomboera, momura oao na mokamomura oo bakobekere chingoko onya korenda chingoko. Inki mogokora agaiga ng'a nabana mokorenda? Mogoteng'ane abanamwa korende mwasariri chinyomba chi'abande, genda, imoka, imoka, karue enyomba eyi, genda, mogende, mochake ebiasara, morahe abana bande nabarabwo ribaga. Ebinto ebi they are coming back to bite you people. Abasani bande, abas- ba- abasase abande mobwate chisabu chimbe iga America, inche ngokwanera ebinto iga America ndoche iga iga. Abasubati bande bachire basoire ebiombe gose nemeremo bakare kobwatana, Okonyora omosubati akorwa mislead omosubati onde omobeka chinguru omobekera chinguru omosubati otiringe enyuomo yaye ekero agocha gotabwa boka onyore enyuomo yaye riri eh ekero bono enyuomo yaye rire bono ochaka komagamaga isiko ang'a obe omosacha nabo agende iga chitabi chimbe omonto ako advise ng'a riria omosacha oo ogosanga nomosacha oo omotienyi omogima ng'a ari nomosacha oo ewiki engima, ng'a inche tindi koenda nyomba, abasase noo are isiko akong'aina nabasubati, tari ng'a chikabera, abasubati abagusii bono nabwo bakare kobekana chinguru bagotiringa chinyomba chiabo. Na inwe amachuma keyie ekegara, keyie ekegara, eh. Naroche omosae onde obegete eposti aria ng'a abana ba Sally korwa Nyakongo, abana ba Sally korwa Nyakongo ng'a omoheadmaster oyo ng'a bwangire koba understanding. Omoheadmaster ng'ai akorusia chitaya? Omoheadmaster ng'ai akorusia enyama? Omoheadmaster ng'ai akorusia endagera aa abana baino? Abanto iga aria nyakongo o nyakongo na o seito, mborie mbateebie, onye nesukuru ende anga nabateebie egento eke ng'ao. Aria chicousin chiane nyakongo ochitindete maambi nkoenda ororo namanyore amasacha atindete maambi maambi. Omosacha anywete amaruta abwate school fees. Tiga omoheadmaster oria ase eria abana baria. My brothers went to nyakongo. I have family members bachete nyakongo they had to pay school fees tata tare koenda roro ng'a ng'a ng'a ng'arere ng'a ee ogakinyi ndorere amabera no abana tiga baserigwe babere nyomba mobarigereri because you are so busy mwangire go prune chi behavior chiaino mwangire gokora ebinto bikobaretera income mwangire kobeka chinyomba chiaino mobwaterane na moka oo mosomie abana Tata nabwate ebiasara, mama nkorema arenge inse chinde tari elasima ng'a lasima oakane school fees. Nabo okorema chibando ogende otebie omoheadmaster ng'a ki, omoheadmaster nimbwate chibando iga, omoheadmaster nimbwate ching'ende iga. Nkorora ma nare korora mama are koira chiombe menyenya, o I mean chibando menyenya ochi ogende ochi ko korwa chibando ri ochi korwa chi ching'ende, ochi korwa egento in fact o ng'ombe ogora.

akware y'ogosegeta amasase achakire gopima Kiri, bagochomera erimo oyomo obwaterera egetoki. Kei! Igo bono, bono, bono! Naigure amang'ana ayio. Ee, aye bono. Yaani motagete omwalimu oria, omwedimasta, omwedimasta gese nere nabwate abana baye agosomia, abasomerie abana bosa, mokonywa amaru my cousins, ninwe nkoboria abairi bane, tiga baria baretire abana nyakonge. Abairi bane nkoenda riranya nanyora batindete in the morning, why are they drunk? Why are men drunk in the morning okoika iranya around twelve, one?

Nigo gokonya gokora ebinto ebi gokorenda mwao, tiga. Abang'ina biare onye kobwate mokamomura amang'ana aye okonya gosoa amang'ana amomura oo, tiga. Uhm? The parents are born in the 50s and 60 can stay on their own and go to work and rent their space. Most of them nigo barosiri ba, ba, barosiri ama, amasakara. Basoke korwa nyomba. Thank you Nemuel. Abang'ina aba baiboire in their fifties and their sixties bagokwana egesongo babwate green card iga iga America Uuwi inki mogokora chinyomba chia abana baino mwa frustrate bakaba mura you are terrible Abang'ina babe kabisa naende nkoenda bare bande na abatayayi bagatigete abagaka bagochandeka Kenya nao bare iga iga bakominyokia emeremo mwachandire abana baino mwasaririe obogima bwa abachukuru baino mwasaririe enyiomo ya abana baino Onye kwabekeretwe egreen card, ng'anya rigie enyomba, rigie ring'ina rinde nariro riretire iga iga, mogende moshee enyomba mochie konya gokora obochinga obwo aria ase mokogambera ensemo. Morue chinyomba chia abana, mwatiringire chinyomba chia abana, inki mogokora iga iga mogatigete abasacha Kenya? Anyway, prune those behaviors. Chinchaka go prune chibehavior nchire otobwate chinchinga, onde taiyo otabwati behavior chire chinchinga. Naende amasasi, boka, tiga koboka mwao konyora chistress y'okwa otige abana. Boka mwao omanyete ng'a mwao obogete. Boka mwao omanyete inye ng'a aiga aa mwane. Omosacha oo omotebie ng'a eye igo tore etimu eyemo. M mosacha mbari timu eyemo na mama omino. Mama omino iga arenge etimu ya tata omino. Boka maambia tebia omogaka omino ng'a omogaka aa tore etimu eyemo. Naende ekero osangete nomogaka oo buya, ekero okwanete nomogaka oo buya na amasikani, nabo akorora ng'a ng'ina nere takeroche. Bwoka mambia omosubati omoronge obeke enyomba yao in order tiga ogosuna nyokobiara nyokobiara narenge bwoye buna ore bwogo prune those behaviors onye naye obwate chitabia chimbe naye start start putting your act together amase ase ebinto mogokora isiko aye ebinde it's going to cost you amase ase isiko esia abande mogotayaya rioka rioka mogotayaya buna mwabeire bono buna chisese isiko aa eh. Mokonyora onde mwabeka monwe, kwanyora onde kwabeka monwe. Amasasi abana baino they are going aba nkobwata bare chibunduki babarase. Abana aba they are very bitter. Abang'ina baiboire in the fifties na abagaka bare in the sixties nabo mwatosareirie, mobwati semi mokoa abana abasinini, you are just there destroying. Nyasae oyio tiga inche ng'ende ndi lunch.